Finally, Ruth Wamamu nĩ ekĩte kĩũndũ gĩa kũmakania something so unexpected nĩ Akenya aingĩ harĩa Ruth Wamamu in the recent past akoretwo akĩonania ũcenjũku mũnene mũno wa mwĩkĩre wa maũndũ make na rĩu nĩ gũkunũkĩte ndereti nene mũno across ng'enda thutha wa ndeto cia Ruth Wamamu kumburanio oho tũkĩona Martin Wanja nĩ ta kĩumĩria na kuonania ngwatanĩro yake na Ruth Wamamu ũndũ ũrĩa ũtarĩ wonekana kuma matigane na kuoneka gũtambũrũkia ndeto ciao gũkũ kĩng'ang'a-inĩ. Na mbere ya ngũtambũrũkĩrie ndeto ici na ingĩ nyingĩ, ngakwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno wĩtĩkĩre gũ subscribe thĩiniĩ wa channel ĩno itũ, nĩguo twekĩra video njerũ ũkamũkagĩra ũrĩ wa mbere. Mũini Ruthu wa Mamu wa itũũra rĩa Nineve na ũrĩa warĩ mũthuri wake wa mbere mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Ngai Martin Janet nĩ monanĩtie ngwatanĩro na gĩko kĩrĩa kĩgegetie kana gĩtigĩte mafans mao megegeire mũno gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na Martin Janet hamwe na Ruthu wa Mamu nĩ makoretwo makĩmũrĩkwo mũno nĩ Akenya kuma hingo ĩrĩa ndeto ciĩgiĩ kĩhiko kĩao separation na co-parenting ciakunũkire rita rĩa mbere na gũkĩgĩa na ngahĩha nene gatagatĩ kao but after na thutha wa mĩaka gũthiathia Ruth wa mom has tried her best to mend her ways na ithe wa tũhĩĩ twake especially thutha wa Martin wa Janet gũtabania ũhiki wa ũgĩkũyũ na mũtumia wake wa kerĩ Biti wa maitha but in an expected way Ruth ona thengia wao gũkorwo na njĩkanĩrio ya mĩario na Biti na ndemano ya ciugo Ruth wa mamu nĩ umĩrĩtie na kuonania ndarĩ na ũru na Martin wa Janet with the way she celebrated him na kũgerera mũtambo wake wa Facebook, Ruth celebrated Martin's birthday na kũmũ wish atũre mĩaka mĩingĩ. Ndeto iria ciakenerirwo mũno gũkũ ng'enda-inĩ nĩ Akenya aingĩ, na rĩu nĩ gũkunũkĩte ndeto ingĩ cia kũgegania thutha wa Ruth wa Mamu kũhithũria ndeto cia kũmakania o rĩngĩ. In an event that took place over the weekend, ndeto iria yoete mwerekera mwerũ gũkĩhithũrio Ruth wa Mamu is set to be ordained as a pastor, kĩũndũ kĩrĩa tuonete gĩgĩthiũrũrũka gatagatĩ ka aini a nyĩmbo cia kũgoca Ngai harĩa Ruthi agũkorwo abuatĩte makinya ma aini ta Sami Irũngũ, mũini Mary Lincoln na mũini Peter Miracle Baby wa nyĩmbo cia mũgithi. Ndeto iria Martin wa Janet onake onanĩtie kũnyita mbaru ta ũrĩa tuonete harĩa Martin wa Janet thĩinĩ wa show yake ya gwa ceceni ya Kameme TV show yake ya Kesha Live na Kĩgoco Live Band harĩa guest pastor wake ũrĩa no mũkũrinũ nĩwe ũnyitĩte itemi inene mũno kũnyitĩrĩra Ruthu wa mamu oho na kũmwohorera cioho iria cirigagĩrĩria atumia a gĩkũrinũ matikahunjie kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Na pastor ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Akũrinũ Kenya One nĩwe ũrakorirwo akĩamũra Ruthu wa mamu kanitha-inĩ gwake mũthĩ wa Sunday, na arakorwo akĩhoera Ruthi na kũmũingĩria kĩgongona-inĩ akĩmwamũrithia. na ũtungata wa gũtuĩka pastor oho na kũhunjagia kanitha-inĩ yothe ĩrĩa angĩhokerwo. Ndeto iria Ruth wa Mamu arekereirie akenete mũno ng'enda-inĩ ciake akiuga thank you so much Akorino Kenya One for entrusting me to preach at your altar. God bless you. This has been my first time to stand and preach in an altar. Thengiũ nĩ kũnjĩhokera kĩgongona #GenuineGodRuthi akĩremwo nĩ kũhitha gĩkeno gĩake fainarĩ akĩhithũria How It Felt Like rĩrĩ arĩ rita rĩake rĩa mbere kũhunjia kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Akorino Kenya One akĩmũcokeria na kũmwĩra God has started doing it my prophet it is coming to pass thank you so much fan ũyũ wa Ruthi akiuga you are good woman of God but you must have a husband so that you be a good example to preach gospel of Jesus But when you are single lady without your gospel you are a young lady hashtag Ruth wa mamu ĩndĩ gĩkundi kĩnene kĩa mafans make nĩmeyumĩrĩtie gũkũngũĩra ndeto ĩno ya Ruth kwamũrwo ta ndungata ya Ngai Lydia Kamau akiuga mawĩ mũrathime biũ na Ngai athiĩ na mbere kũgitĩra kĩheo kĩu gĩaku Kimu wa mbembe akiuga Ruth wa mamu tũria Ngai ũcio ũrĩragĩra Ngai na kĩgĩ nake akahonia bũrũri witũ, we wĩ ndungata ya Ngai, we ti aria meĩtaga, you are called by God, ndiũĩ we ũngĩenda Ruth wa mama wamũrwo ta prophet kana ta pastor, Milka Ngũthũ akĩhinga ndereti ĩno na ciugo ici arekereirie akiuga, Ruth, Ruth nĩ ũndathimaga mũno, I'm so glad seeing you in the other side, tarora nguo kwagĩra, ma niĩ ndĩ mũkenu, Ngai akũrathime. Kikuyu 254 News, subscribe.